Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Machiegni kawuono e chenro ma kawuono eh, kawuono adwaro ni wawinj wach kawuok e wach Nyasaye. Uh, kawuono message ma Nyasaye omiya mondo ami kawuono en kik iluor. Kik iluor. Do not be afraid. Do not fear. Koro mane wach madwaro ni wapuonjre kawuono. This is the first ma e do not fear mokwongo mane Nyasaye owacho ni dhano. The first do not fear. The first kik iluor mane ne Nyasaye owacho ni dhano. Koro ka adwa ka kawuono wadwaro ni wapuonjre kik iluor. kik iluor. Wasomo muma eh, story no wuok e chakruok apar gabich kari achiel nyaka um, wes achiel nyaka piero ariyo gachiel. Kawuono to adwaro mana ni wasom wes achiel kende chakruok achiel wes a- chakruok apar gabich wes achiel wes achiel ma chakruok apar gabich muma wacho kama ah, m- muma wacho kama ah, bang' wechego Bang' wechego, Ruoth Nyasaye nofwenyore ni Abraham mowachone niya, Kik iluor. Bang' wechego, Ruoth Nyasaye nofwenyore ni Abraham mowachne niya, Kik iluor. Luoro en ang'o? Luoro en eh, Kiingereza wacho ni en is an emotional response to real or perceived threats. Kineno ka ngimani ineno ka nyalo bedo inyalo tiek kod gin moro kata gimoro nyalo chwanyo ngimani bang'e to dendi chako bedo kata chunyi kata the center of your emotions your heart eh, chunyi chako bedo kod luoro ibedo kod gima iluongo ni kihondko eh, chunyi ok ine ka winjo maber koro adwaro wuoyo kuom wach ma jehova nyasaye nowuoyo kod abraham nowachone ni bang' wechego ruoth nyasaye nofwenyore ni abraham mo onyise ni mowachne ni kik Abraham, kik iluor, an okumbani kendo pokni nobed maduong'. Mano e wach manene Jehova Nyasaye onyiso Abraham ni kik iluor. Mani mana kaka wacho ni enie kik iluor mokwongo manie Muma. Eh, gik mage mamiyo wabedo kod luoro? Seche ma wakiare ni wan ng'a, seche misebedo kikiari ni in ng'a, tiyudo kibedo ng'a moluor nikech you have forgotten your identity. Ka ikia ni position michungie ikia kama ichung'ie to ikia ni nyingi en ng'ano ichako kiari ni in ng'a tiyudo ka ichako bedo moluor kendo ichako develop gimiluongo ni fear Uh, luoro bende biro e seche mage? Seche mineno ni hera orumo, kichako kichako winjo ka gima hera orumo, ifil ni ji ok oheri bang'e ineno ni ichako bedo gi luoro ineno ni gik moko ok dhi maber ineno ni onge ng'ama biro chung' kodi ineno ni in kod luoro bang'e tichako bedo ng'ano ma oluor kata ibedo miyo moluor muma wacho kawuono kik iluor jehova nyasaye bro bedo kumba mari jehova nyasaye bro bedo pokni maduong' ang'o mamiyo bende wabedo kod luoro parruok mang'eny kihondko madonjo e chunywa mang'eny achiedh nadi mwabedogo mang'eny seche ma chiedh nadi ohewowa seche ma kihondko ohingo chunywa seche mwakawo paro mang'eny mwakete chunywa seche mwawacho ni mae to bro bedo nadi to bro bedo nadi to bro bedo nadi normally i tell people awacho ni gaji kama 75% of what you fear will not happen. Gina gina gik misegero ichunyi tiparo ma paro biro ni miparogi mipangogi to gik ma iluorogo gigo ok bi timore chances are that 75% gik miluoro ma ok inid notieno nikech iluor nikech onge gima inyalo timo muma wacho ni kik iluor Nitie ng'ato mosekwane muma giwacho ni, ni three, for 365 days Nyasaye wacho ni gaji do not fear, do not fear, kik iluor, kik iluor. Muma wacho Nyasaye nowacho nowacho ni Ibrahim kik iluor nikech abro bedo kumba mari. Ok pesa ema biro bedo okumba mari, Nyasaye ema en okumba mari. Kong'o ok kik bed okumba mari. Jomoko ka luoro osedonjo gi magi to koro gidwaro ni gimadh kong'o mondo wigi owil kod gigo ma gikale kod paro mang'eny ma gintie. Kong'o kik bed okumba mari. Osiepe ing'e nyalo ringi, osiepe kik iket ni bedo okumba mari. Bed okumba mari, Jehova Nyasaye wacho, en emobiro bedo okumba mari en emobiro bedo pokni nikech jehova nyasaye ok lokre pesa lokre osiepe lokre jehova nyasaye ok lokre jehova nyasaye wacho ni abiro bedo pokni maduong' obiro bedo yori ma iyude pok maduong' jehova nyasaye ok obi bedo yo miyudogo pok maduong' jehova nyasaye en owuon enie pok maduong' e ngimani kata mwandu orumo bed abeda gi pok maduong' ma Jehova Nyasaye nikech Jehova Nyasaye ok lokre kata osiepe olokre bed abeda gi geno ni Jehova Nyasaye en pokni maduong' kata iol kata ineno ni ohandi dhi marach bed abeda gi geno ni Jehova Nyasaye biro bedo pokni maduong' nikech owacho ni en obiro bedo pokni maduong' e kinde ka kinde e kinde duto jehova nyasaye biro bedo pokni maduong' kik iluor jehova nyasaye wacho abiro bedo kumbani abiro riti abiro bedo pokni maduong' jehova nyasaye mondo gwedhu ka wawinjo wer